Nula Beryl Vanneisanga Aizawl South Three Bial tu kha a ni. Last day kut chanchin kha a rawn sawi a, lawmawm khawp mai pu speaker nakin ah ka rawn sawi zau ang. Tichuan Rahbi chher tu tih te eizawnna kai lawn tih te kha a sawi a, tourism chung chang kha thiam takin a sawi a, amah hian a pawm dawn nge ka hre lo a, mla zawm tak a ni tawh a. A Tourism Ambassador ah hian min transak sila, kan duh nghal mai a hetiang kan sawm nghal a nangmah kal tangin Pu Speaker a chhan chu Mizoram ah tourist kan ngah tawlh tawlh a, i anih hi sawm khawm tu ah hian min transak se kan duh khawp mai. Pu JJ pawi tun hmain a lo tang tawh thin a nia. Dawtleh chuan Pu Kelal Donglian a tuirial bialtu in a a sawi a kha i ruihhlui ruihhlo man lo hi hlawhtlinna tur zawk a ni a tih kha dik khawp mai a. Nakinah chuan kan la thleng thei mahna tuna erawh chuan kan ram dinhmun kan ngaihtuahin hei man tur a la tam si a, kan inhup fe kan tih pawh hian a kawp a la tam si a, international border zawng zawng hi a entir ila chuvang chuan tantlan a ngai a. Tichuan zu zawrh phalna eng zat nge in pek ka tia, kan pek pawh kan hre lo a zu zawrh phalna hi chu. Amaherawhchu Pu Speaker, kan pe a nih chuan, A hma an peksa pahnih Champhai Winery leh Khilaia hna nge ni kha? Tlangsam Winery leh Hnalan Winery bakah kha chuan Bicho Grape tih an inka hria hming kha a ziak kan en ta mai lo a, Champhai chu chu kan pek bel chu ni mai a. Chuvan chuanin an pek kha pakhatin kan chhunzawm chauh a ni tunah ri chuan Maharaj pu Speaker ka sawi duh chu Grape Wine chungchang leh Beer chungchang khan hi kan pass a kha zu a ni lo tih hi Tih kan sawi nawn leh duh a, hetiang mai mai hi khel loh hi Pu Speaker a tha kha ti khawp mai a, eng nge maw thiam chan tumna neuh neuh lutuk a hi chu rorelna inah hi chuan ti lo atana tha zawk mang e aw te pawh kan ti a, engpawh ni che kan kal pel ang. A dawn leh ah hianin a tleirawl ti ve lo te tana ngaihsak chungchang te kha an an sawi a, Social Welfare subject a ni chungin Excise and Awareness Campaign hi kan kalpui tha. Thawkhata Home Home Department Police lam pawh hianin an kalpui ve bawk a, sawi tur a tam hle mai, ih ka kal pel tawh mai ang, ih a dawt lehah uh Virgin Olympic atan enkawltu tur an awm tawh em tih te kha kan kalpui mek tawh zawk a, training te pawh a chhawngin kan nei chho tawh a, coach te neih belh zel tumna a awm em tih a kha Pu Speaker. ah a theih ang angin sumawm dan a zirin kan tih belh zel anga a kha size hmanna kha kan lo thlir reng a ni tia a lawmawm hle mai a hei hi kan duh thusam a nia tun hmain less de hi hming dang deuh a put lai tang te pawhin ah tawngmawi lo ni lo se department mual pho a lo ni zauh tawh thin a chuvang chuan lang tlang leh tha taka kalpui hi pu speaker kan duh dan a nia min venpuitu a lo tang zel se kan kal sual dawn a ni phei chuanin Hei a flag lo vaitua te pawh min ei tang se kan inven tlanna tur a ni. A sawi ang khan pawisa tam chuan he thil hi kal fel lo palh awm thei a ni. Tu pawh kha thlemna kan inveng zo lo palh theia inven tawn hi a tha kan ti tak zet a ni. Tichuan Tourist Lodge engzah nge kan enkawl tih kha zawta sawmthum leh pasarih kan enkawl mek a, sawmthum hi kan outsource mek a, A neih belh chiam lam ngai mahin Potential Area, Strategic Location ah chuan neih belh pawh hi kan ti lo a, amaherawh chu a awm sa thuam tha ta, a theih ang ang privatise hi kan duh dan a ni. Pu Vimal Sawmtluanga lunglei note bial tuin a sawi, Lei Tlangpui hi Music Festival hi Serkawnah tih dan a awm em a tih kha Pu Speaker kan assure duh chu, Amah hoin a nih kan zui anga kan la en anga a tha nih chuanin ih ti thei lo tur thu a awm hauh lo a maierawh chu a hmun hma te a ho in kan en phawt ang chu tiin kan han ngen a ni. Tichuan Pu Speaker a dawt lehah chuanin ah Mualthuam North ah khanin ml fund leh fund dang awm atangin ground kan lai hei hi a chei puitlin danah tanmin lakpui thei em a ti a. Ih kan theih chin tura hi uai deuha sawi ka duh chiah lo a mah erawh chu ih thei tawp kan lo chhuah ang tih chin erawh chu kan sawi ang e. Sawm leh pariatna a sawi tu ah chuan Pu H Lalzirliana mah mit bial tu zaawm takin a sawi kha ah foundation stone lei chung chang ah khanin hniah ih kan thiam lo a ni a, a hun lai in kan lo sawm lo palh vang a ni ka hriat chhuah ve leh program kena bial tu tel lo ka tia sawm nghal a ngai kan tia te chuan kan sawm a ih. A thil sawi pakhat foundation stone lei kha chu kan lo siam tha leh ang Pu Speaker. Bialtu mla hming hi chiang takin kan ziak dawn a ni. Tah chuanin umm langsar deuhin kan lo ziak ang e. Tichuan Chanmari FC in Leslia sponsor an nih Aizawl FC in an la nei lo a tia kha Chanmari hian an deal a Aizawl FC hian an deal lo a. Chuvang chu nih mai ka ring a pakhatnaah chuan Pahnihna chuan Chanmari pawh hi engmah ih inbiak fel a lehkhain kan la nei lo a, anticipation in an kawrah jersey chhut a ngaih tawh si avangin chu chu ni a amount a pawh sawi fel a la ni lo a, chutiang tak chuan a ni. Engpawh ni se ni e, khani chiin a kan sawi chiah, Mizoram Building and Other Construction Worker Welfare Board te min tih larsak theih dawn chuan, Hei anmahnin an deal a nih te chuan a thei a, mi deal lo na nanah kan rawn sponsor thei cheu em va tih thu kha chu Pu Speaker a awm chiah lo a, chuvang chuanin a deal te kha hre lo se kan pek thei chinah chuanin thei tawp kan lo chhuang e. A dawt leh chuan sawm leh pakuana Pup TBC lal ven chhunga Aizawl West thuanin a a sawi kha revenue source kha a sawi a, Pu Speaker a a nih hi a sawi huai ngam deuh a ni a, I excise hi revenue lak luhnal tur lam a nia, in hlawh a kal ral deuh vek mai a kha a la ti deuh a, amaherawh chu eng emaw zat chu kan la lut ve a ni e. Zu zawrh lai te khan an lut tam a tunah chuan a lut tam ta ri lo a, a comment thui a chakawm khawp mai a, amaherawh chu in sum theihna kha nei a ngai si a, kan duh tawk mai ang a. A dawn leh ah chuan tourist infrastructure awmlo zing zawng a kal a tih te pawh kha a dik a, amaherawh chu a basic. Amenities hi chu kan neih ve a ngai a, a sak bel bum bum vek lo deuh a kalte pawh a thang a, chutih rual chuan sak bel leh chei that a min an tlawh duh zawk tur hmun hma te pawh hi a la awm ve bawk a. Tichuan hetah hianin a sawia chu keimahni lam inpeih a tul thu a hi eh kuminah hianin tourism ina kan thupui chu awareness leh capacity building a ni, sensitization a ni. Mi in tourist a Pu Speaker chiang deuh in kan sawi duh chu nangmah kal tlang in tourist hi an lo lut a kan la lawm em em a ni. Nakin lawk ah chuan kan lawm lo mai thei. Tourist zing a mi in mi an pawng sual emaw an che mawi lo emaw in keini nen buai na a chhuak emaw chu tah chuan in eng emaw avang in kan buai eng a mi tam tak in ei zawn na tur in tourism thil ah an lo invest tawh si eng a hotel home stay motor leh thil chi hrang hrang ah tah chuan eng emaw chhuak palang tih kan hlau em em a. A tak takah chuan tourist influx rawn awm a pawh hi department chuanin eng nge ni ih hlauthawng dep dep chungin ih hlim siin kan lo dawng sawng a ni. Tichuan Council of Churches in Mizoram nen meeting kan nei tawh a, session zawh veleh hian kar leh leh pek a ni ang chu. Tah chuan Synod nen meeting kan nei leh dawn a, chumi zawh Civil Society lam hei yma te, MHEP te, zirlai pawl te kan la meeting pui dawn a, kan za vain kan inhawn tlan a ngai chu tih rual chuan, Kan tih tur tih loh tur te, heng ang lo kal te, lo dawn sawn dan te tah chuan eng role nge kan play tlan ang tih te Pu Speaker ah tunah chuan kan la lawm a, amaherawh chu nakinah chuan mi eizawnna mai mai tia hnawk kan tih chin hi a thlen kan hlau em em a ni. Chutah chuan kan tan tlan te pawh a ngai chu avangin tangtlang turin kan han in sawm a nangmah kaltlangin. Tourism industry hi Pu Speaker mi mal ngaih dan ni se Mizoram tana industry lian ber ni thei a ka ngai kei chuan hei ai lian hi kan nei thei mai in ka ring lo va amaherawh chu kan lo dawn sawn thiam a ngai dawn a na khin ah Tourism in a sum a generate dan te sawi kan la tum dawn a a la hma dar riat chauh a la ni. I tawi tawi deuh in sawi ka rawn tum dawn a ni. Aw, Pu Speaker a dawt leh ka kal tawh mai a, Pu Sing Un lian chunga Lawngtlai West bialtu ina then chuan min fak viau a chang leh min hau deuh a, I huau huau in tina sa tia ka sawi chak tawh khawp mai a, hei hi ka lawm hle mai a Pu Speaker, amah deuh che in min han sawi pui a. Mah pawh khan ka sawi tawh mi thenkhat ina sawiselna an awm khan a van lawm awm e aw kan thil tih min hriatpui a nih hi ka ti a. An i tla te chu kan en reng a cheng nuai sawm seh na ngailo sakawr hmui tuai ah khan a ti a. Aah pu speaker sakawr hmui tuai ah khanin skywalk awm ta miah lo ah khan congress khanin. Nuai Zahnih Sawmli leh Pakkua an lo seng a nih. I nih chuanin Nuai Sawm khan mi an hlim a ni. Pu Dawngtea lungdai bialtu khanin lam bialtu khan a sawi kha mi kha tam deuh thahnem deuh an kal a tih kha eni chi khan kan chhang lo Pu Speaker. A sihphir lam area ania kha kha kan han ti a ni. Tichuan hetiang hi a tam thei ang ber siam kan duh. A chhan chu Mizoram a mawi a nuam kan tia mai rawh chu min an kal chhan kha siam kan duh a ni. Chung kan neih chuanin siam zel pawh kan duh a, hemi avanga siphi rina dawr a an hlawk na te, an taxi leh an auto lo hlawk ve na te a hmunah khan sihphir dawr kan siam tir a, a chungah carnival kha sihphir chauh in an siam a, tichuan community based tourism a ni a, tin Nuai Sawmzinga nuai thum kha Sakawr Hmuituai Development Committee hnenah a sum faiin kan hlan bawk a, I chuan an ni ho nen kan ti ho a, kuminah pawh tih kan tum a ni. Pu Speaker kan tum dan chuan January ka ti palh December ni sawmthum leh pakhata kum khata ni tla hnuhnung ber hi Mizo te chuan Aizawl khawpui daia tlang mawi leh nuam em em sakawr hmui tuai tlang atangin a huhoin an thlah liam thin an tiang a, chumi en tura vai leh sap an lo kal hlan hi chu chu kan vision a ni Pu Speaker, kan thei pawh kan ring. Chuvang chuanin Theih tawp chhuahin kan bei dawn a, chu mai chu ni loin Swadesh Darshan-a kan pawisa lo leh lo lut atangin a ka dawt chiah khaikhawm tur Pu Chate bial hi a ni a. Sakawr hmuithuai tlang leh a chhehvel cheina atan khian e sum thahnem tak kan dah a, tihhlawhtlin ngei pawh kan duh a, theih tawp kan chhuah anga tichuan Sakawr hmuituaia kumin chu December ni sawmthum pakhat programme lo siam lo ula Pu Speaker, kan za vai ni kal teng u a tichuanin ni tla tura kan an thlir liam anga, A nuam dawn a nia. Hetiang zelin hmun dangah pawh event, Mizoram mawina leh a hming thanna te hi event kaltlangin kan ti lar anga thlalak leh video a dar anga chu chu tourist in an hmunga tlawh an chak zel dawn a ni. Chu chu kan rilrua awm dan a nih avangin a huau huau ti zawnga kan ngai a nih chuanin huau huau tha mi a nia. Winter festival te kha huau huau tha mi a nia. Mi nuai hnih singa bawr velin an chim a, tichuan a pawisa che vel kha Vaibel Chheli bawr vel an hmu chhuak a, dawrza sawmli leh panga atang khan an hralhna a ni a. Social media reach ringawt hi eight point two million a ni a, mak tiduai riat point pahnih a ni a, chuvangin Mizoram kha a tha zawngin ti lan chho zel kan duh a, a tla ran zawng ni loh a, a sum thawk chhuak zawng He Mizoram pho chhuak a mawina pho chhuak zawng, Mizoram chanchin a duam zawnga pho chhuak thei event siam zel hi chu kan duai nghawh ni se, kan thlirdaiin a inang vek lo chungin tawpsan mai kan tum lo, kuminah pawh December ni sawmthum leh pakhatah ti leh kan tum. Chutirual chuan.